Mizo Black Panther Channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Awle Manipur lam boruak vawiin chu a lum leh hle mai a, tuna map a kan hmuh ang khian a thai bialna zawngah khian tunah hian inkahna a thleng mek a ni a, kan zo hnahthlak, kan unaute, zofate tha tih chak leh zual tur leh. Silai muleng laka an him theih nan theih tawp in tawngtaina in lo pui bawk ila a tha ange. Thi leh hliam hi an awm hriat ala ni lo a tunah hian update ala theih rih lo vangin tlai lampang emaw zanah emaw thi leh hliam awm zat te pawh kan rawn hre thei tur ah ngai ila. Tichuan vawiinah khan van duai thlak takin nimin lama bawmina a per hliam pahnih te kha boralin pakhat zawk chu Elders Mangbawi hlaphuah thiam i i gam hi lo ngam i gam hi lo ngam tih hla phuahtu kha a ni a. Amah hi a lu ah hianin. Meitei ho bawm per khan a fuh a, na takin a hliam a, a thluak te a khawih a, thisen te a tling a ni a, Aizawl lam rawn panthlak pui a, Aizawl atanga Guwahati a kalpui tum a nih nih lai mekin kalkawngah tukin zing dar sarih vel khan a boral a ni tih confirm a ni a, Chu chu Mizo mipui te rilru pawh a ti hnum leh hle mai a vawiin chuan ih kan rilru pawh a ngui ruai a ni. Chutih laiin kan unauten silai muleng lakah ral lo la bei chhun zawm zelin vawiin hian nasa takin Chalrang ho nen a innawr leh a ni. An inkahna result hi ni e, mi China ka sawi tawh ang khan tlai lamah emaw a inkah zawh hun velah te pawh update awm tur a ngai ila. Tichuan chumi rual chuan Mawre lampang hi an buai khawp mai a, natna hri leng nen, ral ven ngai bawk nen, ei leh in mumal tawh lo nen, hian an awm tawp mai a ni a, chuan Mori lampang hian thu thar neiin naktuk lampangah hian rally neih an tum a, chu rally an neih naah chuan dawr zawng zawng eng mah office pawh inhawn an remti dawn lo a ni, an rally neih tur hi naktuk lamah rawn update kan tum dawn nia. Vawiin a kan unautena ral an dona ral rawn luhna hi khawirên tak hmun a nia, phai nuam te, khilai chuan khawsa bung te kan hriat larah chuan a awm a, chung lai velah chuan tunah hian a innuai mek a ni, chuan a chhak lawkah hianin army camp hi a awm bawk a. Kan rilru leh ti tak zetin kan unaute ralbeihna kawnga chak zawk, him zawk an nih theih nan kan tawngtaina ah te hria ila theih tawpin tunah pawh hian kan ralbeih kan ralbeih mek te tan tawngtai ila a thain ka hria. Tichuan ih vawiin a kan mithi te pawh. thlamuang taka chawl turin kan duhsaka ram hleh hnam tana a inpekna te a ropui a, Zofate hian kan theihnghilh thei tawh dawn lo a ni tih kha kan sawi ve duh a ni. Tuna a inkahna khi meter zanga bial chhung vela inkap an nei a, keini lampang hian pahnih hliam tuar te nau an awm ni a hriat a ni a, an kut leh an ke ah-- bawmsiperin a rawn ti fuh ve a ni awm a amaherawhchu chu ngaihtuh awm an awm lo ve an rawn ti a ni tichuan suknu lamah khan meitei silai keng khan vaithum vaili vel silai a rawn kap e an ti bawk a kangvai area lamah pawh inkahna a awm niin kan hria thuchiang zawk hi tlai lampang-- ah hianin kan update thei tur a ngai ila tunah hianin a khawi lam lam atang mah hianin ih information mumal tak hi a la dawn theih lova chuvang chuanin kan nghak lek anga update leh ah hianin update kan rawn tih chhuah leh ve diau leh ah hianin thil thu chiang zawk kan hre thei tur a ngai ila a tha awm e. frontline a awm kan unau te tan tawngtai ila chutih rual chuan an ni pawh hi in do tak tak tura frontline ho hi tunah hianin in ring vek an ni tawh a chuvang chuan ih keini in lam atangin keini in do na kal ve thei lote hian tawngtai na in theih tawp in lam atangin lo chhuahpui ila. Chalrang ho hian na lehzuala rawn nawr hi an tum dan a ni tih hi a chiang reng mai a, ral thuam an nei tha a, sorkar nen atang kawp an ni vangin keini lampang tan hianin tawrhhlelhawm tak an ni a, chuvang chuanin ih. Kangachil kawm khua Mary Kom te khua ah hianin inkahna a thleng mek bawk a ni. Vawiin hian inkahna nasa takin a thleng mek a, hmun hrang hrangah Manipur kan unau te, Tawngtaipui an ngai nasa tak zet zet a ni.